Detadu dibaxu pi dispinhera fatu karni Detadu dibaxu pi dispinhera fatu karni Fatu karni di kel jetu Mozinhu Na pa nhos un kuzinhu nhos ka ta kridita Mundu Kau Verdi sta tristi mozinhu Kau Verdi N ka sabe kuse ki Ki kaverdianu ta fase ki nos kaverdia tristi nos ya? Ontonti ben djuba beiu propi ma oxi txon dja sa seku raganhadu soi ta sai ta raganha un sinhas oi ontonti onti ontonti onti oxi nzoi kastigu di nos tera.

Utu dja lebadu pulisia propi. Mosin, si N fla nhos un kusa ma kau verdadi, ma si N fladu ma kau verdadi abensuadu, nhos fla mi ki dexa. Praia sol mosinhu Mundu Nhu ta fla ma mundu é justu ma kre mundu é injustu kre Mosinhu Onti É onti Nga ta lenbra se Nhu ba-m lé un mensajen. Mosinhu kau bu ta fla ma kau sta bunitu mosinhu mosinhu txon tontu ki txuba txuba oxi só mosinhu dus dia di sol dja txon seku dus dia di sol txon seku ta ka nha. Nhozinho, N sa ta ben da-u un konsedju di ki, oxi N ka ta ben da-u konsedju di ki rapasinhu di entri duzi anu ba txiga dizoitu anu. Nhozinho, Kabu Verdi dja straga nhozinho. Rapasinhu di trezi anu a kinzi anu, si bu ka ten kuidadu ta da-i na mai ku bai ku tudu. sa ta fuma, sa ta bibi, sa ka ta trabadja. Krê go kóre tras di mudjer. Mozinhu, bu, mozinhu. E di, amor, gusta-m, bo gusta-m, bo gusta-m, sabe no? Mozinhu, ami N ta fla di nha zóna ka N ba rostu riba, mozinhu. Sta rapasinhu ta labanta tudu stragadu nsi. Nsi mi ta lenbra na nha tenpu nos paranoia ki nu tinha e grogu ki nu ta e e mudjeris ami nka ami nka tinha visiu ki visiu ki nsi kantu ki nben ku elis mininus mininus di 16, 15 anu Ta ba kada algen, kudadu kopu li plaxi, suka tu kuidadu. N da un dor soku propi. Rapasinhu di 16 anu, 15 anu, ta pu kopu di plaxi di pan di pan di grogu, whisky sta pu rostu pa la. Kanha sta fla mi n ka ten sorti. Abo txuba ka ta txobi, familia pobri, na ve du puju na kabesa, po anja trabaiu po ser un omi. Mosinhu ta manxi, ta pila grogu, ta pila grogu, ta bebi. Mosinhu ta odja, ta bebi, ta deta na txon. Mas e li nka sai ku si ki sa ta kontisi mas. Rapasinhu malandru riba ndintu ki eskola in sin bu ta oia mai ta kanba lugar ta ba trabaja fidju li na kaxa nta rapari. Me si bu ka pega mu pega namorada. Ta fla nka ten sorti ke di kel abo ki mudjer ki ta ranja ku bo ka ta trabadja abo bu vida e bebe dai na mai ku pai mas nho ken nho kostumi ki e kusa duidu ku ten na mundu mai ta raga nha karera ta pari nhos ti nho di algen ta kumesa ten idadi ki ta djuda. ata dai na mai atrai na pai ata briga ata te fla ta mata tudu ku maxin ku faka na prega anhas ka tene kabesa bon oh ami nta kre pa ntinha irmon pa pa sta ki idai la nzin pa nhu ilanta nhu pa nha mai pa npega i pia pa nzapa nhu si mininus riba rua li nsin ami nta buska algin pa npaga dus kontu pa munda i nhu ka ta munda ma pa nxinga riba rua li pa ndas grogu es ta ta ben mali duzentus Mi nta fla, nta fla tudu mai ku tudu pai, nhos vinha, nhos leba nhos fidju pamodi mininu dintu si tenpu e dintu 12 anu pa 18 anu pa 20 anu el li ou bu ta komu bo ta straga. Abo rapasinhu di 15, 14 anu tudu ku ses taku ganza dintu pes, tudu ku ku si tando ta dja ku pasta prindadu bu pensa mi es ter algun kuza dintu pasta? E grafinha ki es ta la.

Sta membra di nsin ku ta buska Abo u ka ta tragua ta junta mai mai u mai trabadja Abo u mai ta mandau u ta pidi u ta dja dai na mai N ka sa ki kasta di finhus e Rapasinhus sta mukiru dintu kes skola nsin Rapasinhus so pikinoti tudu ku ganza na boisu Faka ku maxini na prega família ta trabadja nada ka ta fase Bu ta manda pa panhau ka ta bai Gobu kre ti bu kre go pa família djudau. Bo bu kre ten bon kaxa na bu kamisa ô sapatu? Ka ta traba. Ami ka meste primeru, mi ka tra ningen primeru, mi ki tra nha fidju. I si ku to e monti mininu, mininu ya ka straga nen, ta muri dentu di zona ya straga tudu kes skola, da pasinhu tudu, tudu. Ta ben bo kaza txiga prinda na rua ô tranka na kadiera. Família ta trabalha na txintadu riba rua, txintadu riba rua. riba rua ka ta trabadja riba rua ka ta trabadja família ta fla no ama onda ka ta bai ka ta trabadja na somada pa ti dinheiro ta fika ta katal tudo 200 comida escuro ta pidi ta pidi bu ta dau dor bu ta da ma mi ka sa ta da mi ta fla pa ka pidi mi ka sa ta da mi mi tem filho pa da porra alguém ta fla um trapaz nho ka ta trabadja moço ta fika ta contra ku bo na somada e orienta milha escuro ba trabadja Ba trabadja. Nhu dexa di poka burgonha. Rapasinhu mau, se mai ku ses pai la lugar ta trabadja. Ai la somada ku rosi di karu ta mira pa e paga un grau. Dan duzentus, kinhentus kur. Ba trabadja. Nhu dexa di poka burgonha. Nhu dexa di poka burgonha. Mi filimenti ki nha fiu tudu, grasas a Deus. ka ten kes vísiu li. Minha filha, é difísil pilinga mi. Bo mininus ta sai ta prinda na bebida. Utu é podu garafa di uísque raparia i ta manda ku kel otu pa panha pa bebe la tras di kasa pamodi es atxa ma é karni ki sta la. Ta bebe, ta xintau riba rua li nsin, ta durmi. Rapazinhu di 14, 15 anu. Bo kre ka porkaria, é ka poka bergonha? Ta diskuti ku ses mai, ku ses pai ku ta pensa ma kel li ku se.

Tu ta fala si, Stariu pa ke boka di mai e xuxu, aviu ta dagi na mai, o o to e fiu ta briga ku kribira ku pai, e kili kila, ta fla nta mata, ta fla kili ta fla kila, bo ke ligu si. Oxi pexi ki tenho, ba kome nhos pexi la, nho dexa nketu, mi ka ta kome pexi, mi ta kome so kami, mi yin sta li pé di pinhera, monda li, o monda dos kontu ki nha ta pagen pa monda, so ki kastigu ki sta dintu kes skola, mo si. Pamodi ki txuba ka ta txube? Ladu baxu la, di ba pa Buaventura, pa txada di bera kes skola, nin un pingu di txuba ka kai. Ma an tenpu antigu pa tras, es pega nhu patris, pui na bai, es sota ku po, pa ti es koka. Nhos ta, nhos ta pensa, nhos ta pensa, nhu sen mundu é tristi. Nha ta oi un monti ku ta tristi dentri es skola insin e abo ka ta podi djuda tudu algen. Mi N ten djuda, N da un monti algen dinheru, dja da, dja da, dja da, dja da, ma mi ke raspa nha sinhora ki sa ta labanta, ta labanta ka ta trabadja ma si nton e tuma mai ta aven mai ta manda e fasi kel li ka ta fasi ta koba ta ramunga e ka ta sabi modi ki. Nhos sta ba li tanbe di kel jetu? Nhos sin ta fla nhos un kusa? Nhos sin tudu mai leba se fidju korta korda seku nhos li fidju pasa di kaminhu e sima e sima dinheru di fin di mes bu ta bu ta trabadja 30 dia pa bu resebi a fia na kel mésmu dia si bu ka ta kuidadu ta kaba ku e moku mininu si sai di kaminhu mininu kes mininu ku atual li e sima droga si bu ka uza ka bu purmenta pamodi sai Sai é difísil. É si ki bu ta odja. Alvês bu ta ten dôs anu pa bu faze un kasa, ô três ô dés anu. Má pode un bai li un dia. N ta da tudu da pa sinhor, fala, sinhor ki sta novu, sinhor sta un ajuda na kasa pa ka sai di kaminhu. A ka sai di kaminhu, fai tenti na kaminhu. Nhos ka ta odja monti karu, dja tonba, dja kai la déntu ku bon. Ta tradu mutor ku ke pesa ki ora ta fika kil otu la. E si, mosinhu. E si. Kaba di N toka Kauverdi li nsima. Mosinhu, di N toka Kauverdi pa no inda ta fla tudu algen ki sta li, ki ta fla ki sta li na Kauverdi, nhos kuidadu pamodi maldadi sta más di ki bondadi. Maldadi ki algen ka ta fase na mundu li. N obi fladu ma sta gentis ki ta ata furta kabra, tudu mata kabesa. Nhos sta ta intende? Nhos toma grandi kudadu ku mexe ku pamodi nhos ta ba bebe, nhos ka ta tarbaja, nhos sta mexe na kusa di algin. Sta utru ki ba furta, pui korda na piskosu pa mata kabesa, baza koka. Ten utru ki furta, dja bazadu pankada. Ten utru ki furta. ki mata kabésa. N obi ta fladu ma N sta ta matadu própi. Fladu ma di ladu ku grandi la nsin bu ta mexi ku un kusa di algen bu ta mata kabésa. Fladu ke ki kunpra panéla ki pista panéla móre tanbe. Ka pa nhos fla ma xuxu ka ten, nhos ba ta brinka ku vida manenti. Ami N ta fla nhos tudu pamodi e na ke kusa di. pega na bebe, ku pega na fuma, ku sai di kaminhu, é la ku ta kumesa futa. Pamodi bu ka ta ten dinheru pa faze isu. Bu ta odja kusa mariadu, bu ta odja kusa sabe panha, bu ta panha, bu ta panha, bu ta vistua. Pamodi mininu ki sta nobu, é dentu si ténpu li, si bu sai di kaminhu, bu odja bai. Sta un monti di odu ki sta riba so mara la nha. Si bu pensa, éra so algen dretu, dretu. Algen dretu pega na mau kaminhu, algen ta fase-u maldadi. Bu ta fika dodu. Pur isu ki N ta fla, Abo só e sta fórti sima ki kastigu. Alé músika ta fla, Namora é sábi. Namora é sábi sin. Namora é sábi. Fai ti bu ti kusa namora. Bo kel rapasinhu ki N sa ta oja riba rua li nsin, Mon sinhor, un ta dia li nsin, N ka ta fla kasa di un ómi na riba. Nau é kasa di un algen ki é mirandi li, ki N sta lintu ku un si rapasinhu. Ami N ka bebe. N ka bebe. Es ta atxa ma uíski merka un kusa. Bebe, kóre trás di kasa, ka fuma padjinha. Es atxa ma na kes ténpu li aku kumesa, ku ta pensa, ku ta sai. Ka nhos toma ajuda di kabésa. Nhos obi ku nhos grandi, nhos rispita nhos kabésa. Nhos oja, es ti ku ta sta li. Ni ku ta tene, ku ta tene irmon li, ku ta tene irmon nbarkadu, ta krê tra-u di li. Ka tra-u di li pamodi ka ta panha bandidu pa bu inda Europa. Ami inda ten família bandidu, ka ta panha-m ba bu na Europa. Pui nta fla nos tudu ki sta li mozinhu nos nu rispita nos grandi nta fla tudu algin ami nta fla un ka kiri mininu o subrinhu o netu mi fla ami nta mau pa nha mai ami nta bebe nta kebra nta fla nta fla logu pa mi nha mai nka ta kre pa ningu mexi ku el e pui nta fla un ka kiri algin tanbe bu tene familia nhos da konselhu nhos da konselhu. Nhos nta konsigi pamodi nhos ta sai di kaminhu, ku fai ta entra na kaminhu. Ku toma e munti mi rapazinhu ta konta da somada na sin, ka ten dinheru ku ta manxa ka ma somada ta fika ta ta omi di trabadju. Ami doru nta da dinheru nha fidju nta da sen doru algin ki sta na rua ki ta nisidadi ku ta oia ma ka ten nta paga kumida nta da grasas a Deus nta djuda kes abe ta oia munti rabidanti dintu soi forti ami nta kre kumpra kes pan txeu pan txeu ku pon pa nkumpra sima sta nta kumpra sima sta nta nkuentra na minhus nta oia banana nta nkumpra sima sta nta nkuentra kas N ka tra-u dinheru se eu ta da un mil eskuru dexa ku troku pa Deus abensoa-u tanbe. Ago kel rapasinhu ta manxe ku fami ku mai bedju na monda. Nhos oi un kusa, ku mai bedju na monda rapasinhu da somada ta fika kontra ku bo dan sinkuenta eskuru, dan sen eskuru, dan mil eskuru. Tem um macaco velho, Nelson, e a paga um whisky lá. A mim não tá pagando, não tá pagando whisky. A boca bebi whisky até hoje, outra flama para whisky só para apanhar whisky, mas exato, muita essa testa aproveita de bebida. Mas sim, bebida que tá aproveitado de. Bebida que tá aproveitado, bebida é um curso que que tá aproveitado, não tá falando nós tudo que está ali, nós nós toma cabeça, mori, aqui eu sei de caminho. Nem se alguém crê nós um curso, que tá nós, mori, já você de caminho. Rapacinho, tu rapacinho, Tadju, nu mô-i munti rapasinhu ku ménbra li. Ta kumesa bebe, ménbra ta larga, es ta sai ta briga, ta dadu pô na kabésa, ta dadu gilgila. Kel-li é kuzê? Déntu kau pé debe ten rapasinhu. N da-m rapasinhu, rapasinhu pikinoti, tudu ku ses déntu ta é bos. Bu ta oi família ta atxa kuzê? Staku ganza li tudu é bos. Pamodi es sa ta asosia ku rapasinhu más grandi ki ta fuma, es ka meste sabe, es ta kumesa pega na fuma, Dinheru ka ten es ta mata galinha ei kil ki mi nta bro fla me ba koi me ba koi polisia pra ta bira ta furta galinha ta bira ta ta mata kabra e pegan nha nha dona kabra e pega e mata mudjer beju di 80 anos e pega kabra e mata e kume ba pega kabra la di un libra o e su ka ta mata kabesa abo aku aku aku kumesa pega na fuma e bebe tcheu dinheru ku ka ta tene Abo kusa ku ta fase e panha ku slarion ka gosi fladu sa ta matadu sima katxor Nhu storia nos tera mo ki te kastigu li Abo djon txuba txobi txon dja bira seku txon seku sima laxidu Oi abo ta tini fidju Mi nana ka ta fase no Mi nana ka ta fase Oi ta dexan ku keli dexan ku kela dexan ku ta resin. Ami ki rapazinhu ki ka ta djuda família trabadja li, ka ta tene kutu e mai, mai ta labanta, ta kanba lugar, ta labanta, ta xinta, ka ta faze kumida, ka ta nada, ta spera ti ki mai ben pa da kumida, kili ki la. E si kutu e mai, omi ta korda, ta korda ku mininu di kasa, mininu ta dizorienta, ta pasa un bes, mai mininu ke ta dizorienta ses kabesa. Pamodi imajina bo dentu bu nobu, e la ku ta tuma jus, e la ku ta tuma jus na kabesa, nós mininu gosta tudu, tudu ta sen, e paga un kusa, paga un kusa, tudu ku kopu na mon, otu ki nen penteju ka ten. Pode entende? Abo ki leka ui kapoka, a mi nta da nhos tudo conselho, nhos tá, se nhos ka contente amigo, bu ta é muito di meninos novo dentro de ses tempo, dentro de ses idade, tudo copo na mão, lá atrás de cá ta fuma ganza, e bem cá ta trabalha, cá ta ajuda a família a trabalha, cá ta nada, E ta mi, família ta bai, es ta pega linha, es ta mata, e pega kabra, e mata, e kili kila, bu flas, e, e, e, e, e tra faka pa bu, abo kila bu ten futuru, abo kila oca mo ta fase algun kusa dretu, e si ku tua família ta ve sta pidi praga, ta riba e ta dudu, sta kantu ki sta ta dudu, sta dudu, ta fika kabesa ka pruntu, sta un, abo kila ki bu sen. Nha boka di algen e tristi pa boka di família Bu ta da-i na bu mai Bu ta koba bu mai Bu ta faze kel-li bu ta faze kel-la Mai ta avês ta papia mariadu El é ku ta Bu ta fla-u ta-i fla-nu ka ta kase ku-nu Ta-i fla-nu ka ta kase ku-nu Kau bira ta xei di dodu Sô un monti di dodu sugundidu ki el ta sai Bu ki la inda ka ta oi kama Kel-li inda Mi ta fla nhos tudu nhos toma juiu na kabésa Bu ta oi tudu mininu Tudu nta oi monti monti rapasinhu ki ta odja turma. Ten monti ki é turma justi. Tudu ben bu ta atxa na ses tax ta da konselhu. Ami N panha fidju studa. Si tudu dja justi N ta pui na trakata, N ta katika el, N ta djuda pa akolhi, N ta fase un kuza. Ago ke ki bandidu pa ta fika li noti sta. Ami N ka mi bandidu inda ku mi sa mi atxa. Nha mai sa so na tra carne la gente. Migrante na casa, ta come carne, sorte pode fora na gente. Mundo, nho ka ta kama mundo sa triste. Min ta fla tudo alguém para se fio conselho, disse mo, como mo sai de caminho, a coisa de caminho entra na caminho que é triste, moço. Pamodi na bu ténpu el disi bu ka puxu-l na kabésa. I sima el ta fla-l, Ómis ku apren na bu ténpu é difísil bu pâpia. N precisa di N ta fla tudu algen. Nhos da nhos fidju konsedju. Nhos ku mininu da pasensa, nhos obi ku nhos grandi. Pamodi vida sta difísil. Nhos odja mon ki soi, amaxa i arraganha ku ta pensa txuba ka ta ben. Nun sinal. Nun sinal. Iotu é kantanu txuba. Djoba raji seku raganhadu. Má rapaszinhu, iu ta ba pa ladu di ladu di san di di Makatigi, kóli tudu rapaszi ku ses órta, ku ses limóri. Rapaszinhu, nes nen nen un kabra ka ten, nen un galinha ka ten. Es ta pega, es ta mata di algen, algen ta pidi-s praga, otu ta papia txeu, otu sa ta konta mintira, otu ke. Abu li na zóna li, es ki kes zóna di jaladu, ke kóli ki jinti li tudu e manxi, tranka krô na kadera, konta mintira, fuma padjinha, furta, un réstu si ki sta. Juis ka ta toma juis. Ka bu ta fla se ka ta kontenti. Mai ku pai ta papita mandas es ta koba. Bom dia nau, boa tarde profe. Bu ta nha mui un monti mininu mai ta txoma ta koba. Merda, ki di kel la, ki di kel la. Ku gana dai na mai. Nau ya fladu profe, sa ta dagi profe. Abo argin, abo ki omi, mudjer ki ta ranja ku un omi ki trai na si mai? Si omi trai na si mai, pa e mata-u ka ta kusta, pa e mata-u, pa e mata mudjer ka ta kusta. N ta fla, N ka ten sorti ku namoradu. Abo modi ki namoradu ten koraji di namora ku bo, ki sabe ma bo, bu trai na bu mai? Abo ua ta, bu ta briga ku utru argin? Abo e bebe txeu? E ta fuma, ta bebe, abo bu ka ranja namuradu, ta gaba, e sa ta baza mu, ta muka, ta muka mburu, ka ta baza ku fama di mu bai. P'e ka dja N sabia ki la ki brula ki fla. Pamodi ke brula ki tene N famozu, ke brula ki tene N abensuadu. Pamodi mi N konta verdadi, tudu mundu konxe-m. Oji N tra konsedju, nho ben, nho skumi. Ka nhos mata kanhote ku faka? Mosinhu N ta konta nhos verdadi, nhos oja ki rapasinhu ta maxe, bebe, fuma, ba munta nbur, kaba faze nbur ku faka, da nbur ku oitenta, kanba dentu di kosta, ki ra faka, nhos oja sufrimentu ki buru laxinti, nhos oja konseju ki N sa ta das, pamodi bo é un ser umanu, un ser umanu, N ta pidi Deus Ki kel algen ki ten ki burgu faka la, Pâdi odesi kastigu, pâdi si kastigu ki meresi, pamodi kel-la meresi si kastigu. Pa es da-m burgu, un ser umanu. Bu atxa ma bo, ma Deus ta da-u namorada propi? Bo ta pega burgu, bu ta kume. So pamodi nhos ka gosta di nha mai, nhos ta da burgu faka. Imajina gó, ami nesta di kel jetu, di sima, sima N sa li. Si mante era pa sinhu Ana trabadja na isen, N ta bazau tiru, N ta kanbau ropa, N ta flau kla, N ta pegau otu rembu di faka, N ta santau N tiru, N ta panha pasaji, N ta atxa kaminhu. Kia ki polisia ta da konta ya N txegau ropa, N ta flau kla. Sa ta pasa monti kusa, bu ta odja mundu, bu ta odja fidju ku Gana dai na si mai. Bu ta odja fidju ta labanta mô pa se pai, bu ta odja mininu sta ta furta, ka ta trabadja, a ta fuma, a ta bebe, ta diskuti, ta briga, tudu ku fakon na prega. Kila é ku si nu si. Nhos odja tristeza ki sta na mundu. Txuba ka ta txube, azágua ka ta da. Mundu, mundu sta gajatu. Mundu sta ka djatu. Mai ku pai na trabadju, mininus la somada na kóri trás di kusa di algen. Sai sa ta furta, tudu kopu na mô. Ninhun ka ta obi ku grandi, ninhun ka ta ruspeta família. Es ta ten un festinha, es ta briga, es ta un ta da bebida, otu ta ten gana di faze fésta, má ka ta faze ninhun fésta. Pamodi? Sô faze fésta é bira tudu ku majina na préga. Otu pikareta, otu matxadu i ta briga ku irmon ku irmon i família. Abo krê kuzê? Mi N ta fla nos tudu ki nos ta linbra si nu nu raza, nu pidi Deus pa djuda-nu pa txuba txobe. Txuba ka ta txobe nen un fita. Txuba ka ta txobe kau mariadu. Di undi ben kunpra na simentera, mos? N sa ta praia, sa ta praia, oji N ta panha un, mi si bo fase N perde kabelu la. Nhu sta, monti rapazinhu ta da konseju, ah, kel di kel la, kel di kel la. Mosinhu, e na mosinidadi ku ta sta, e la ku ta sta, ku ta sta di kaminhu. Grandi ka ta ta fronta ku bo, grandi ta ta fronta ku bo, ta kori ku bo di kas, bo ta pa praia, praia la tagi ta kumesa da kas bodi, es ta kumesa da ben, bri ta bira panuleru, bri ta bira ta furta, bri ta fla, ta ta fla sin, ma nha fiu ka ten sorti, fiu ta pega sorti ta kori ku el. Obrigado Ana. Mi nta fla nhos tudo mosinho. Ku so mundi ki ten mãe ku pai marcado, a vez mãe ka ta ka ta ka dau nada pamodi nada ku u ta da ropa ku kusa ta mi panha ta bindi. Mi un ema ka kobedu ki dadu ropa, eu ta panha ta bindi, bai ba kumpra painha pa fun. Painha painha tambi dentro Cabo Verde es ten ki ta pui ma karu. E ten ki ta pui un taku di painha, ma es ta es ta pui. Bu ta atxa tudu omi entradu di kasa na pudi na vidi pu papai o o pu papai o pu o kana. Nau. So se e pagans bu ta atxa ku entradu di kasa. Sabe, un sta na Olanda ku nha primu ta kume ta bibi. Un sta la uzu orgu, un bai bian kaba mas. Nau sta la uzu orgu ta kume ta bibi ta da pidi. Tudu ku un gulader. Ami N ben pa Maféta di Diamânia, N ka mas. Ami N ta fla tudu mininus, nhos krê pa algen alvês ta tene algun família nbarkadu? Ten un monti ki família ta djuda, ta djuda, ta djuda, mas nhos ta bebe, ta dita na txon, ta undi ki bai ta briga. É sô família, utu é mininus. Ami N di, Ó, mi idadi di ki N sta li ti oji N ka lebadu trubunal, N ka lebadu kadia, N ka lebadu pa li, pa la. Ami, ami kantu N sta li, N ta furta nha galinha, má kantu ki N kasa, N konta nha pekadu tudu. Otu N da mi diskursu, otu N da dôs kontu. Kel ki la pamodi N saba N fasedu algu. N ka ta krê pa minha minidus, minha minidus fase kes kusa la. Rapazinhu lindu du ka ovedu di nes irmonzinhu kusa ki es ta fase, e bebe grogu, fuma painha, konta mintira, furta kabra, diskuti ku familia. Ka gosta un tontu ki txuba txubi, un tontu ki txuba txubi. Bu ta oja rapazinhu ta pasa riba rua la en sima, ses mai beju la ta trabadja, la ta munda ta pasa frenti di kasa li. Ta pasa ben tuma grop bebe bai Bai baxinhu ta la ku tel Abo kel li ku se abo kel li Abo ku se ki bu a ta pensa na bu vida Abo ka ta juda bu mai trabadja Si kre soi sta forti ma nha bai sedu Aki soi sta forti nha ben pa kasa Otu sa ta briga ku família Ta koba mai ta koba dona Ta kre dagi Abo kel li ku se abo kel li Bu ta atxa E pa intera dinheru pamo es ta furta e abo kre kusi nhos kre kusi ka abo kre ten namorada ka abo kre pa bo irmon mbarka ku bo abo kre kusi abo ken ki ta bai bandidu pa pudi ntu da ropa la ami nta fla nhos tudu nos nu toma juiz. Pamo ka ta ben abo. Sa un kumpra pistola novo, nka nka da tiro ainda. Nka ta mira omi ki ta kume un buru li pan pan da tiro na ke ma ka ta ka ta ku un si. Livro ya dava tempo antigo na bida. Ma ta chega tempo ki omi ta bazado pa furu, ki mulher E sta kume kobu di plastiku. Ma ta txiga tenpu ki nen kel ku padi ka ta djudau. Ma ta txiga, ma ta txiga tenpu. Ô Lupinho, bu atrapalha tio ben? A bu pai, kel-la, kel-la é di mi ku futa pura. Nha, ta txiga tenpu ki nen kel ku ta padi ka ta djudau. Ta txiga tenpu ki kel ki mas bu gosta del, ki mas ta matratau. N fla nhos, livru dja daba ténpu antigu na vida. Kel fiju ki más bu gosta di el é kel fiju ki más ta disepsiona-u. N ta fla nhos, tudu ki sta na mundu é grandi. Poi pasa pa li sin. Pamodi si N pega kórda ve ta rabenta.